Рөстәм Галиев югалту. Инкыйраз дуфаннары туфанны аударды. Бу вакыйга әлбәттә яшен тизлеге белән тирә-якка таралды. Вакыт телефоннары шул турыда бер туктамый сөйли башлады. Туфан ботакларына утырган күп кенә доверенный лицолар Иҗтимагый иҗади сәфәр эшкуарлары, шакаллары барсы да төрле уйларга чумды. Кайсылары аны югалтудан елау, кайгыру мәтәмен уйнады. Кайсылары дөнья иркен калуга сөенде, ә кайсылары үзләренең чүп үләне кебек иҗатларының туфан ышыгыннан котылып, Чәчәк атып китүенә ышанып, хыялларында туфан урынына менеп утырдылар. Кайбер милләт пәрвәрлекне уйнаучылар милләтебез нишләр? Милләтсез халык сукыр халык. Туфансыз калдык, дип артистларча күзләрен кысып, чынлап торып күзләреннән яшь агыздылар. Уялтырдай тавышлар чыгардылар. Театр дигән олуг сәнгать башында торучылар исә туфанны олылап, Соңгы юлга озатырга әзерләнделәр. Дин әһелләре төрле мөнбәрләргә менеп, мөселман иде бит, мөселман иде дип догаларын укыдылар. Аның яхшы якларын исләренә төшерделәр. Мәчетләребезгә бик күп булышты, сәдакалар бирде, манаралар торгызышты. Амин. Көне төне төрле урыннарда, төрле җирләрдә туфанны зур сыйлары белән кунак иткән Ничек тә туфан тирәсендә ышкылырга, сыенырга тырышкан бер көнлек дәүгачьләр үзләрен туфан белән бик дус булуларын, туфанның алар белән һәрвакытта аралашып яшәүләре турында, урынлы урыннарда Без туфан белән болай, без туфан белән тегеләй дип сөйләргә тотындылар. Ләкин алар туфанның Атналар буена шул дусларда кунак булып кайтканнан соң, орлыгын Австралиядән алып кайтып үстергән кабагы белән организмын чистартканын, дуслардан ашап-эчеп кайткан сый-хөрмәтнең эзе дә калмаганын белмиләр. Һаман да дуслык турында чаң сугалар иде. Кайберәүләр аның зур депутат булып эшләвен. дәүләтчелегебезне торгызуда зур уңышларга ирешүе турында онытмадылар. Мамадыш ягыннан итек басучы Хәсән бабай Туфан СССР депутаты булганда аның зур итек басучы икәнен трибунадан сөйләгәне белән мактанып, шәһәр башлыгыннан фатир алып чыккан. Ә Арча ягының Мингәр авылы зыялысы Туфанның СССРны таркатуда аяусыз көрәшүен һәм җиңеп кайтуын Биектау районы Битаман авылының иң биек җиренә яшел флаг элеп куеп каршы алган. Ә карчыгы Туфанның аларга кереп, һинд чәе эчеп чыкканы белән мактанган. Хәзерге вакытта шул урында истәлек булып, Туфан гомеренең соңгы көнендә төзеп калдырган кечкенә мунча кадәр генә йорт тора. Бу дөньяда адәм баласына бик күп кирәкми. Барыбер кала дигән фикерне безгә җиткерә. Озак еллар буена трибунага менгән саен театрлар язмышын кайгыртып, ораторларча чыгыш ясаулары безне тетрәндерә иде. Республика шәһәрләренә театрлар кирәк дип президентка Парламентка, хакимнәргә мөрәҗәгать ясаганда без елап җибәрә идек. Хәтта инде шул чыгыш вакытларында үзебезне яңа театрда кебек хис итә идек. Хәтта кайберәүләребез хыяллары белән яңа театрда Туфан пьесларын куя башлый иде. Юк шул. Юк. Китеп котылды. Кызганыч билгеле. Азнакай ягы халкы якташлары хатыны Нәҗибә нишләр иде дип борчылды. Туфан бигрәк тә яраткан бит. Бик тә үлеп яраткан. Әйтүләренә караганда, Нәҗибә кияүгә чыгарга риза булмаган. Туфанның Мәскәүдә укыган чагы, ул Брежневка кереп, аның аркылы Нәҗибәне үзенеке иткән дип кайдандыр ишеткән, колактан колакка йөргән фикерләре белән аралаштылар. Яра,

Мирасыбызны читтә саклаган иммигрантлар кайттылар. Радио, телевидениега биргән интервьюларында туфанның бер каныкса арыш кылчыгы кебек кадалуын, хакыйкатьне бәбәккә бәреп әйтүеннән тел, гореф-гадәтләребезне сакламауда гаепләнүләренә түзә алмыйча читкә китүләре турында сөйләделәр.
Гомер буена динебез өстендә утырган әнием театр дөньясын бик белеп, кызыксынып яшәде. Карале, улым, болар җыйнаулашып киттеләр. Башта Празат, аннан Марсель, Шамил, Туфан, Шәүкәт Әлмәндәр. Әллә тегендә дә театр бар микән? Шунда театр куерга җыелулары микән? Диеп, теге дөньяның бар икәненә тагын бер кат инанып, шикле сорау бирде миңа. Мин уйлап-уйлап тордым да, Шәрәфидән сорармын да, әйтермен, әҗәл белсә генә, дидем. Әнием аларга багышлап дога кылды. Барсы да синең иптәшләрең иде бит. Авыр туфраклары җиңел булсын, Җир ирке сыендырсын, әйбәт кешеләр иде, диде. Минем күзләрдән атылып яшьләр чыкты. Күңелемне сагыну хисләре биләп алды. Үзләренең җир өстендә бүген басып калулары һәм Туфан язган пьесаларда горурланып уйнауларын дәвам итеп, Канәгатьлек белдереп, Ярый әле чират Туфанныкы булган, диләр аның белән бергә атлаган, бергә укыган дуслары, замандашлары. Хатын-кыз җенесеннән булган араларыннан берәве үзенең кәефсезлеген белгертте. Карагыз әле, соңгы чыгышында ул барлык булган кул чабуларны үзем белән алып китәм дип әйтте. Хәзер без кул чабуларсыз нишләп бетик? Диеп шыңгылдады. Ә икенчесе, ир ат җенесеннән булганы, белдекле кыяфәттә дәвам итте. Ул аның бәхилләшүе генә иде бит. Барыбыз белән шулай бәхилләште. Ул аның бәхилләшүе генә иде. Барыбыз белән Шулай бәхилләштек. Ә кул чабулар әзрәк калгандыр әле, безгә дә хәзер күп кирәкми инде. Туфан турында китаплар, мәкаләләр дөнья күрде, фильмнар эшләнелде. Һәрберсе берсеннән-берсе арттырып үзләренең фикерләрен өскә чыгарырга тырышып, хәтта җиһанның пәйгамбәрләре, иблисләре, фәрештәләре, аллалары телгә алынды. Дәрәҗә зур. Тоткан урын зур. Ләкин әйтүе кыен. Бергә ашап, бергә эчеп, бергә иҗат итеп йөргән кеше турында начар әйтеп булмый. Гомумән, якын кеше турында язарга авыр, чөнки аның өчен дөрес хакыйкать язарга кирәк. Анысын әйтергә кыен. Ә Туфан әйткәли иде. Туфанның кешелеклелек сыйфатлары турында сораулар күп ява. Әлбәттә, кеше иде инде. Бер юлдан, бер сукмактан йөрде. Гаҗәеп тапкыр телле, тормышны, яшәешне шәп белә, укымышлы. Бу сыйфатлар аның пьесаларында нык чагылган. Анда Туфан үзе, ул заманның бөек актеры. Ул олыны олы, кечене кече итә, яшь иҗатчыларга өстән карамый, туры карый, булыша, үз итә. Гөрелдәвек тавышы белән күзлек астыннан серле карап, Булдырасыз, дип зур итеп иҗатка ышаныч өсти. Миңа күп вакыт сорау бирәләр. Туфан абый белән дус булгансыз, бергә күп иҗат иткәнсез. Яз әле, сөйлә әле, диләр. Туфанның дуслары да, дошманнары да юк иде. Безнең ике ара спектакльләребез дә тоташкан. Анда безнең бөтен булганыбыз. Ә калганы яшәештәге тәэсирләр. Алар барсы да вакыт эше. Вакыт барсын да үз урына куя. Барсын да ул билгели. Ул сөйли, яшәрлек көч булса, яши. Булмаса инде бигайбе. Ә инкыйраз давыллары көчәйгәннән көчәя бара.